Opgepasst, opgepasst, eventuell musekalesch Feeler sinn an eisem Podcast bewosst net verbessert ginn. D'Kandidaten a Kandidatinnen an eisem Podcast si keng Sänger a Sängerinnen an och de Serge huet déi Stécker ni virdru geprouft. Dofir, wann Dir e Feeler fannt, kënnt Der e gär halen. Vill Spaass!

Impressionant Stëmm awer, schéi Stëmm. Merci, merci.
Jo, mir hunn nach e bëssen, ass jo fir d'éischt wou mer dat spillen, ne, mir hunn nach e bëssen, bësse gekniwwelt. Et ass am Fong en einfacht Lidd, mengt een, well et sinn ëmmer déi nämmlecht Akkorden, mee dann ass et awer schwéier de Phraséierung do. Jo, jo, jo, while they are standing in the welfare lines.

War awer zoufälleg huet säin Album dëse Summer Gebuertsdag gefeiert an et war eng Emissioun am Radio komm an dann si bei mir ganz vill och esou Kandheetserënnerungen opkomm ne. Ech weess ëmmer dass ech et, also zu menger Zäit konnt een net op den Internet nosiche goen ne, dat heescht du hues einfach Fernseh gekuckt an dann hues du e Bild, jo huet een einfach, ech weess net wat mer gekuckt hunn op mir MTV. Gekuckt hunn an esou. An dann hunn ech gesot, Firwat heescht hien Tracy Chapman? Fir, firwat huet seng Elteren him e Meedchersnumm ginn? Well hat hat einfach mega kuerz Hoer an seng Stëmm war och elo net, wéisst de, esou mega feminin, wéisst de, esou wéi Mariah Carey oder esou. An dann, jo, fir mech war dat schonn e bëssen als jonkt Meedchen e bëssen esou. Perturbant, bis ech iergendwanns eng Kéier matkritt hunn, dass et awer eng Fra ass. An du war alles an der Rei. Voilà, do war ëmmer alles an der Rei. Gesäit een, wéi ee konditionéiert gëtt, schonn als Kand, an dass een dat net esou kann aheien. An dann fënnt een dat dann esou cool. Mee wéi al waars de ongeféier dann do esou? Wéini ass dat erauskomm?
Boah, dat weess ech elo net. Hätt mer miisste kucke fir do. Jo, jo, jo.
Soss, wann elo de Buerster hat.
Awer schon en, mengs de net en achtzeger? Dach, dach, jo, fläicht en achtzeger, fläicht en achtzeger géif ech soen, jo. Jo, ma da war ech awer réischt, jo, siwen, aacht, jo. Jo, An den Text hues de nach net verstanen? Nee, nee, nee, nee, nee, den Text hunn ech dee Moment net verstanen. Dat kënnt awer ëmmer erëm zréck. Ech mengen, dat ass en, also Et däerf een dat e Klassiker nennen. Dat ass absolut e Klassiker. Mëttlerweil ass dat e totale Klassiker. Voilà, aha, aha. An dat kënnt erëm. An der Jugend ass dat och erëmkomm. An natierlech eben an de militante Kreeser ass dat och e Lidd, deen ëmmer erëm gäre gesonge gëtt. Ech fannen, ech fannen och, Immens schéin, well et awer och e bëssen esou wéi en, ech wëll net soe wéi en Theaterstéck, mee et ass schonn eng Geschicht, ne, weess de esou. An da stellen ech mer vir, esou d'Leit, déi, wéi een am Lidd do seet, si stinn an der Schlaang, fir hiren Ticket sichen ze goen, fir sech iwwerhaapt kënne Liewensmëttel kafen ze goen. Si stinn erëm an der Schlaang, fir kënnen eng Aarbecht ze kréien, ne. Dat ass jo och dat, wat zu deeër Zäit jo schonn an de States war, wou een haut och zu Lëtzebuerg gesäit, datt een trotz Aarbecht sech muss awer trotzdeem an den Office social mellen, well een net genuch Geld zum Schluss vum Mount huet, fir kënnen. D'Aarmut geet iwwerall an d'Lut. Jo, voilà, weess de, esou. An datt een trotz Aarbecht awer trotzdeem muss nach. jo e bëssen heesche goen fir kënnen jo voilà d'Enner vum Mound zesummen ze kréien. Dat ass eben dat wat se ebe soen an deem Lidd an wéi d'Revolutioun dann eben mat engem Pësperen dann esou an deene Schlaangen dann do organiséiert gëtt. Sou stellen ech mer et duerch eben dat Pësperen, duerch eben dat se. Och weider soen, gesinn ech och dodranger hei, sou weider, muer fänkt d'Revolutioun un, oder sou. Zum Schluss, and finally the tables are starting to turn, jo, mhm, jo.
Endlech dréinen sech d'Dëscher, dat ass elo keen Ausdrock, deen een op Lëtzebuergesch esou seet, mee d'Zäiten änneren sech. Jo, jo, jo, jo.
Mee dann, wann een haut kuckt, dann huet een awer d'Impressioun, dass déi tables nach net esou. Nee, nee.
Geturned sinn, oder? Jo, also Jo, ech hunn einfach d'Gefill, dass och e bëssen esou Fatalismus e bëssen esou opkomm ass, dass d'Leit et vläit schonn opginn hunn oder eben all Revolutioun, déi ugefaangen huet, wéi soll ech soen, Erfolleg ze ginn, ass jo awer och ënnerdréckt ginn. Dat kéint een och mat. den d'Commune de Paris soen oder Kuba oder nach anerer kéint een dat och ëmmer erëm soen, an esoubal et eben net an deem kapitalistesche Reihenfolg fonctionnéiert, da gëtt een net acceptéiert, dat mierkt een awer. Vläit ass et och. Do bréicht mer haut dann och eng Revolutioun, oder wéi?
Also ech dreemen jo nach ëmmer iergendwanns eng Kéier a mengem Liewen e Generalstreik matzëerliewen. Dat misst am Fong geholl all Mënsch iergendwann eng Kéier erlieft hunn. Dat wär wierklech, dass mer wierklech soen, hei et geet elo wierklech duer, mir opferen eis, soe mer emol esou, a kënnt näischt dobäi eraus. Meng Eltere si Katholiken a mir sinn och an d'Kierch gaangen. An iergendwann, voilà, wann een dann Teenager gëtt, realiséiert een, Merde, il y a quelque chose qui cloche. Weess de esou, si priedegen eppes, mee engersäits, wéi soll ech soen, praktrizéieren se net wierklech dat wat se priedegen. Ech war och um Fieldgen an jo voilà. Heisch du waars awer e ganz bravt Kand dann eng Zäit laang? Nee, nee, jo bis iergendwanns eng Kéier wou ech gemierkt hunn dass brav am Fong geholl guer näischt bréngt. Also ech hunn d'Gefill ech war ëmmer brav well ech jo esou laanscht mengen Eltere kommt, weess de sou, dat heescht ech war brav an dofir krut ech, weess de sou, eis Relatioun ass dann gutt opgaang, mee bemol wou ech aner Saachen gefrot hunn, wéi zum Beispill méi laang eraus ze goen, bei enger Frëndin ze iwwernuechten oder e bëssen sou dat wat eben en Teenager eben an deem Alter do mécht, dann ass ëmmer sou dee Saz komm, Mee d'Fraen schlofen net ausserhalb vum Haus. Ne voilà, dat war o bëssen esou mengen ech esou den Elteren Teenager Konflikt eben an deem Moment. An do hunn ech einfach gemierkt, dass dass dass dass et jo dass et mir voilà e bëssen esou duergeet an e bëssen esou rebell e bëssen ënnerwee an jo. Well ech war och e gudde Schüler an esou an ech krut awer net dat vu mengen Elteren, well ech am Fong, weess de, e bëssen esou négociéieren, nee, war einfach tabu, fäerdeg. An da war ech esou, nee. Well ech hat awer esou d'Gefill, dass, dass meng Schoul a Lëtzebuerg am Fong geholl vu vu mir verlaangert huet, dass ech esou wéi e Lëtzebuerger kléngen, esou wéi e Lëtzebuerger mech verhalen, ne, assimiléiert, assimiléiert, ne, voilà, well, voilà, well dat ass jo déi perfekt Integratioun. An dann hues de awer och d'Elteren engersäits, déi awer och eng Kultur mat sech bréngen an déi déi och liewen. An da bass de sou am Clinch mat deenen zwee, ne? An dann iergendwann sou eng Kéier, sou méi al, hunn ech einfach fir mech och entdeckt, dass ech alles am Fong geholl kann als Identitéit uneegnen an dass et net ee besser gëtt wéi deen aneren, ne? Also ech. Ech soen dat och ëmmer wéinst der Sprooch, ne. Also du kënns hei an en lëtzebuergesche Schoulsystem an deng Mammesprooch gëtt e bëssen esou acknowledged, dat heescht vergiess, an du muss alles erëm nei léieren, obwuel s de schonn, obwuel ech schonn vun doheem aus zwou Sproochen hat, ne. An dann muss de, nee, et ass elo Lëtzebuerg, Lëtzebuerg, Lëtzebuerg, an dann léiers de Lëtzebuerg, Lëtzebuerg, an da kënns de An op eemol muss de Däitsch léieren, ne? Mega konfus hunn ech dat mol zu deem Moment fonnt. An dann op eemol op Setti am Englesch, oh, et voilà, do war ech scho fäerdeg mat den Nerven. Mee voilà, dat heescht, dee Clinch do zwëschent deene verschidden Identitéiten, bis de iergendwanns eng Kéier och léiers, all Identitéit déi s du jo an der hues gären ze hunn an déi och ze akzeptéieren, wann se méi Identitéiten oder? Jo jo jo, et sinn der méi, et sinn der e puer déi kanns de jo och ganz ewech fale loossen, also esou wéi zum Beispill d'Relioun, jo voilà, dat hunn ech fir mech elo esou als Praktikant ganz ewech loossen, dat heescht net datt een d'Wäerter ewech loosse mee d'Institutioun D'Kierch, sou wéi se haut funktionéiert, kann ech net domadder, jo, voilà, d'accord sinn an eben an enger Ligne si mat hinnen. Wéi gesäis du dann Identitéit? Puh, dat ass wierklech eng schwéier Fro. Ech spiere mech zum Beispill och net integréiert zu Lëtzebuerg, obwuel ech e Stack Lëtzebuerger sinn, männlech. keng Problemer an deem Sënn hat mat menger Identitéit ze verteidegen oder esou, mee ech menge mech guer net integréiert an där Gesellschaft. Mee ech mengen dat huet jiddereen e bëssen, dee sech wiert oder dee fënnt, déi Ëmwelt oder dee System an deem s de liefs ass net esou wéi s du der dat virstells.
Politesch sinn ech iergendwanns eng Kéier ginn, wou ech Leit getraff hunn, an zwar war et den Comité Spencer, ech weess net, dat war eben en Grupp, eng Associatioun vu kapverdianesche Jugendlecher, déi zesumme komm sinn, wou de Spencer, jo zu Lëtzebuerg eben, wou de Spencer virun Café de la Gare duerch eng Kläpperei ëmkomm ass. An dat war am Fong geholl sou Commemoratioun fir dass een Gewalt net soll verherrlechen, zemools an sou Situatiounen wou ebe jonk Mënschen dovunner ëmkommen. An dann déi zweet Zil war awer och déi kaverdianesch Kultur Eeschtens emol erëm unzëeegnen, selwer als Kanner vu kapverdianescher Migratioun an deenen anere Leit déi kapverdianesch Kultur awer och bäizebréngen. An do huet eben déi ganz Violence juvénile, eben eng Roll gespillt. An do, doriwwer eraus ass dann och eben déi ganz Diskussioun iwwer Rassismus eben opkomm, wéisst de, sou wéi sech se eben sou géigesäiteg sou, ech wëll net soe klanen, mee voilà, dann ass deen ee vun enger Communautéit, deen anere vun där anerer Communautéit an da menge se, si missten sech bekrichen oder esou Saachen. An do spillt eben Rassismus oder Friemenhaass awer definitiv eng Roll dobäi. Vum Comité Spencer aus hier hunn ech de Gary Diderich kennengeléiert. Deen och schonn hei souz, jo. Jo, deen och schonn hei souz. An do goufe mir ausgebilt als Peer Trainer, ganz um Ufank. Dat heescht Peer Trainer fir alles, wat Antidiskriminatiounsworkshoppe waren, schonn deemools 2000. 7 war dat an do si mir eben an Klasse gaangen an hunn eben esou Workshop mat aner Jugendlecher gemeet iwwert wat ass Ënnerdréckung, fir wat wat ass Rassismus, wat ass Homophobie an da si mer eben duerch déi Diskussiounen e bëssen d'Definitioune mol iwwerhaapt uneegnen, dass et eben Ënnerdréckung gëtt an. An doduerjer hunn ech eben, hunn ech och meng Studien, also meng Studien net doranner gemaach, mee ech sinn awer dono an de soziale Beräich gaangen. Ech wollt jo Geschicht um Ufank studéieren an sinn ech awer eben an de soziale Beräich eragaangen. An dann Jo voilà, du muss déi Workshoppen awer nach ëmmer weider an dann kënns de an d'Aarbechtsliewen an dann mierks de dass zum Beispill jo mäin éischte Kontrakt deen ech dann hat, ech soe lo net wou a wéi, hunn ech gemierkt dass zum Beispill jo voilà de verschidden Aarbechtsrechter guer net respektéiert gëtt, weess de, dass de zwar um Ufank vum Mount zwar en Aarbechtsplang kriss, ne, mä deen dann awer all zweeten Dag awer trotzdem wiesselt, ne, an s de dech iwwerhaapt guer net kanns esou richteg aplangen, well ech hunn während, während der Aarbecht hunn ech meng Ausbildung gemat, ne, dat heescht, ech hunn awer missten trotzdem léieren an dann hunn ech einfach gemierkt, dass et Jo voilà, dass et onfair zougeet op der Aarbechtsplaz. A fir mech war et ëmmer kloer, entweder ginn ech eben an d'Gewerkschaft oder ech engagéiere mech politesch, also iwwert dat, déi sozial Aarbecht eraus, well dass dat Politescht trotzdeem, wat d'sozial Aarbecht beaflosst an d'Liewe vun de Leit am Alldag, ne. Voilà, da sinn ech eben 2013 gefrot ginn, do Zäit hunn ech zu Ierpeldeng op der Sauer dohewe gewunnt, a war ech eben 2013 scho mat, hunn ech d'Nordsektioun vun déi Lénk gegrënnt a mat an d'Walen. Ah gutt, an dono bass de. An d'Stad komm. Mee ech sinn e Stater, also ech sinn zréck an d'Stad komm. Ech sinn, ech hu miissten kuerz eraus goen. An do waars de carrément am Gemengerot? Ech war och 3 Joer am Gemengerot duerch de Rotatiounsprinzip. An jo, hunn do awer ganz vill geléiert an wow, jo. Wow. Do geet. Wat heescht wow? Do geet et wow. ab.
Wow. jo, ma ja, den, den äh, mierkt een einfach, wéi, wéi, wéi sech verschidde Parteie sech vu äh, Klischeeën ernähren. Ne? Also, ech war jo do dran, wou déi ganz Geschicht eben ähm, vun de äh, privaten Agenten eben opkomm ass an och déi ganz Heeschert-Geschicht. Äh, Dat war jo déi Period, wou ech am Gemengerot war. An jo, et war schonn e bëssen esou fremdschämend, ne? Also do ass, do ass op héichem Niveau Wie fährt den schwarzen Mann gespillt ginn, ne? Weißt de? An dat war, jo. Ënnerhal, ënner, ënner Gürtellinie. Do hunn ech gemierkt, dass een, jo, fir politesch gutt do ze stoen, servéiert ee sech vun, vun alle Sujeten, déi hinnen einfach nëmmen Punkte bréngt, Wieler bréngt. An war schonn e bëssen degoutéiert. A lo gees de mat an D'Wahlen eng Kéier, dës Kéier als Spëtzekandidat am Zentrum. Jo, dës Kéier als Spëtzekandidat am Zentrum. Mee da bréngs de d'Revolutioun mat,
oder? Ech hoffen, dass d'Revolutioun vun de Leit kënnt, also dass et d'Revolutioun net vun der Politik kënnt, mee dass et vun de Residente kënnt. Muss scho bal.
Jo, jo, jo, muss scho bal. Engagement war ëmmer eppes, wat mech ganz gemeet huet. Also ech kéint elo net nëmme vun der Aarbecht liewen, ech kéint awer och elo net nëmme vun engem Geméisgaart liewen. Voilà, verschidde Leit hunn e Geméisgaart als hire, als hire Revoluzzer-Engagement an ech hunn dann eeben e politeschen Engagement. Däi Geméisgaart ass Politik souzesoen.
Jo, nee, also kënnen autark ze liewen ass och vläit dat Richtegt, ne? Jo.
Jo, mee du brauchs dat einfach, gehéiert zu dir. Jo, jo, jo. Ok. Da muss zum Ofschloss nach eng Kéier den Ufank sangen. Jo. Don't you know, talking about a revolution song.